ברוכים הבאים צו גוט געלט נאמבער פֿיר מיטן פינענשעל עדווייזער די עקספערט אויפן סטאק מארקעט ר' חיים עקשטיין וואס האט אונז שוין אפאר מאל געטשאלענדזשט מיט ביליגע חתונות מיט פעסיוו אינקאם און יעצט טשאלענדזשן מיר אונז אים ער זאל אונז מסביר זיין פארשידענע מושגים גאנגבארע געווענטליכע מושגים און איידיעס וועגן די סטאק מארקעט און די וועלט פון פיינענס אויף אן אופן אז אפילו אזא שיינע יודע לשאול אדער שיינע יודע להבין ווי איך זאל אויך קענען פארשטיין א גוטע ר' חיים. א גוט יאר ר' פנחס. איז חיים דו העלפסט כסדר מיינט דו טוסט עס כסדר ממש טאג טעגליך אז דו העלפסט מענטשן מיט פעסיוו אינקאם מיט אינוועסטמענטס וואס צו טון די סטאק מארקעט און כהנה וכהנה סאו איך וויל דיר פרעגן א שאלה וואס כהאב געהערט אידן רעדן דערפון סהאט שייכות מיטן סטאק מארקעט מענטשן האבן גערעדט דערפון אזוי בעוולהה כמעט און איך האב מיך געשעמט צו פרעגן וואס דאס מיינט, ווייל עס האט אויסגעזען ווי יעדער ביי די קופקע ווייסט, אבער איך, ממש איך האב נישט קיין מושג וואס דאס איז, דו מוזט מיר העלפן דא מיט צוויי זאכן, קודם איך זאל קענען מיטשמועסן נעקסט טיים אן אנשט שטעלן אז ס'גייט זיין א דורכפאל, און אויך ווי אזוי איך זאל מאכן געלט דערפון. אקעי? רעדי? פנחס, ווען דו זיצט מיט מיר שעם דיך נישט פון גארנישט, מען זאגט אז די איינציגסטע זאך וואס דו זאלסט זיך שעמען איז נישט צו פרעגן וואס דו ווילסט פרעגן, ולא היה בית שנלמד. אקעי, שכוח.
מען זאגט די אנלי סטופיד קוועשטן איז א קוועשטן וואס מען פרעגט נישט.
אקעי, סאו לאמיך טרייען צו זיין א חכם. וואס מיינט שארטן די מארקעט? כ'האב געהערט פון אידן וואס שארטן די מארקעט. ס'האט עפעס מיט סטאקס? ס'האט עפעס מיט אינוועסטמענטס? כ'האב נישט קיין מושג וואס דאס איז. יא, קודם לאמיר דיר זאגן סתם אזוי די אוטקאם, וואס געשענט ווען מען שארט די מארקעט, נאר ווען מען אריינגייט וואס ס'מיינט.

א אנדערע סיסטעם וואס מען מאכט געלט ווען ס'גייט אראפ. אקעי. פיין.
איינמאל אונז פארשטיי מיר דאס, פאר אונז גיימיר מעביר זיין וויאזוי ס'ארבעט, פארשטיי, מאך זיכער דו פארשטייסט די נארמאלע סיסטעם פון מאכן געלט. אקעי. די נארמאלע סיסטעם פון מאכן געלט, יעצט ווען איך זיץ דא און איך שמועס מיט דיר האב איך א קאפ אין פראנט פון מיר. יא. אקעי.
די קאפ האט געקאסט געלט. יא. לאמיר זאגן ס'האט געקאסט א דאלער. אקעי. כ'בין געגאנגען אין א סופערמארקעט, כ'האב געקויפט די קאפ פאר א דאלער. און לאמיר זאגן דאס איז מיין ביזנעס. כ'בין נישט זיכער. ס'ווענדט זיך ווען דו הערסט די שמועס. ס'קען זיין מיט אינפלעישן. בקיצור. כ'האב געצאלט א דאלער פאר עס. כ'בין געגאנגען נאכדעם צו די אנדערע זייט גאס, וואס דארטן איז נישטא קיין קאפס צו פארקויפן, ס'נישטא קיין סופערמארקעט. כ'האב אויפגעמאכט א רענצל מיט קאפס. און כ'האב געוויזן, רבותי אז מ'קען דא קויפן קאפס. און די פאר מענטשן וואס האבן געדארפט קאפס, זענען צוגעקומען צו מיר וויפיל קאסט עס. האב איך געזאגט צוויי דאלער.

וועג פון מאכן געלט, און אז דו ווילסט קענען זיין מער פענסי ווען דו רעדסט מיט די מענטשן אין דיין קופקע, דאס ווערט אנגערופן מען געגאנגען לאנג. מען געגאנגען לאנג, מען געגאנגען לאנג, מען געגאנגען לאנג, כפי ש השם לשיעורך השם לשיעורך כפי ש אקעי פיין, מען געגאנגען לאנג, אקעי פיין, איך בין רעדי. ביסט געגאנגען לאנג מיינט האסט געקויפט פאר איין פרייז און פארקויפט פאר א צווייטע פרייז. יא. קודם האט מען געעפנט די טרענזעקשאן. דורכן קויפן, נאכדעם וועט מען צוגעמאכט די טרענזעקשן דורך פארקויפן. פיין. אקעי. דאס איז די נארמאלע וועג וואס יעדער איינער פארשטייט. שארטן די מארקעט איז די זעלבע זאך, קויפן און פארקויפן. די איינציגסטע חילוק איז אז מען פארקויפט קודם און מען קויפט נאכדעם. מען פארקויפט קודם און מען קויפט נאכדעם.
אקעי. סאו איך ווייס אז ס'מאכט נאכנישט קיין סענס. ווארט א מינוט מיט סבלנות וועסטו פארשטיין. אקעי.
סאו אימעדזשין דיך אז מ'איז געגאנגען אויף די אנדערע זייט גאס און פארקויפט די קאפ פאר צוויי דאלער, באלד וועל איך דיר זאגן פון ווי דו האסט די קאפ. אקעי, יא פליז, ווייל דא פעלט עפעס מורא'דיג קריטיש. יא, האסט פארקויפט די קאפ פאר צוויי דאלער. נו.
און נאכדעם ביסטו צוריקגעגאנגען צו די ערשטע זייט גאס און דו האסט געקויפט די קאפ פאר איין דאלער. אקעי.
יא, איך הער וואס דו זאגסט. סאו וויפיל האסטו געמאכט?
כ'האב געמאכט א דאלער. האסט געמאכט א דאלער, נו דו פרעגסט מיך די קריטישע שאלה פון ווי האב איך דעם קאפ צו פארקויפן? יא. סאו כ'וועל דיר זאגן א גרויסע סיקרעט. אין בעק פון דיר וואוינט א צווייטער וואס ער האט מיליאן קאפס אין זיין סטארעדזש. יא, און נישט קיין סופערמארקעט. נישט קיין סופערמארקעט, א מענטש וואס ער ציטערט אז די וועלט גייט אונטערגיין, ער האט זיך אנגעסטארעדזשט מיט א מיליאן קאפס. איך קען אים.
אה,
סאו וועגן דעם רעד איך צו דיר. ער האט זיך אנגעסטארעדזשט מיט א מיליאן קאפס. און ער האט קאפס אפילו אויב זיי לעבן אזוי לאנג ווי מיר ס'איז שערליך האט ער קאפס אין זיין סטארעדזש. Wow. דו קומסט צו אים און דו קלאפסט אריין. זאגסט אים אהיבי ידידי רעב זארעך. יא. דו האסט דאך דא קאפס וואס דו האסט שוין וואס צו טון מיט דעם, יא? דו קענסט דאך מיך, קענסט מיך טראסטן. יא.
טו מיר א טובה, בארג מיר הונדערט קאפס פון דיר. כ'על דיר באצאלן. באצאל דיר נישט.
ברענג דיר צוריק קאפס. באצאל דיר קאפס?
יא. בארג מיר קאפס איך וועל דיר באצאלן קאפס.
בארג מיר קאפס.
ביז א וואך האסטו צוריק די הונדערט קאפס. אקעי.
פאר א צווייטן וואלט ער עס נישט געטון, אבער דיר, וויבאלד ער קען דיך, ביסט א טראסטבארע מענטש, נאו פראבלעם איך בארג דיר הונדערט קאפס. אקעי. דו נעמסט די הונדערט קאפס, און דו וואקסט צו די צווייטע זייט גאס וואס אונז האבן פריער געשמועסט, און דו לייגסט ארויס די קאפס פאר צוויי דאלער. אקעי.
סאו האסט פארקויפט א קאפ פאר צוויי דאלער. יא, און געמאכט צוויי דאלער דערווייל. האסט געמאכט צוויי דאלער באט דו האסט א חוב פון א קאפ צוריקצוגעבן פאר דיין חבר זרח. יא. גייסטו נאכדעם צו די ערשטע זייט גאס און דו קויפסט די קאפ פאר א דאלער. יא.
האסט עס פון וואו צו באצאלן, האסט דאך יעצט באקומען צוויי דאלער, יא? יא. איין דאלער באצאלסטו פארן קאפ. יא. די צווייטע דאלער פאקסטו אריין אין טאש. און וואס טוסטו מיט דעם קאפ?

ס'ליגט אינוועסטעד, לאמיר זאגן, אין א קאמפאני וואס הייסט מייקראסאפט. אקעי. דו ביסט דרײַסיק יאר אלט, כ'מיין די די מענטש וואס האט אינוועסטעד די די די געלט, און דיין פלאן איז אז דו גייסט ארויסנעמען די געלט ווען דו גייסט זיין זעכציק יאר אלט. אקעי. סאו קומט אויס אז דו האסט יעצט אנגעסטאקט מיט מייקראסאפט שעירס, חלקים פון מייקראסאפט, וואס דו גייסט נישט אנקוקן פאר דרייסיג יאר. ר' פנחס וויל שארטן די מארקעט.
אקעי, עפנט ער א אקאונט ביי די זעלבע בראוקער. ר' פנחס איז א צווייטער נישט איך.
ביז יעצט האב איך געמיינט אז דו ווילסט שארטן די מארקעט. אה יא, ווער האט סטאקס אין מייקראסאפט אבער? ניין, די חבר.
א צווייטער.
וואס ער הערט צו די שיר. אה אקעי. וואס ס'הייסט טובי'. ער הייסט טובי', אקעי.
טובי' האט געלט אין די מארקעט מייקראסאפט שעירס? יא.
לאמיר זאגן ער האט עס, כדי צו כדי צו אינוועסטן אין די מארקעט דארף מען עפענען א אקאונט ערגעץ, ער האט געעפנט א אקאונט, לאמיר זאגן די אקאונט הייסט, איך גיי מאכן א משל וואס יעדער איינער קען עס, טשעיס בענק. אקעי. טשעיס בענק האט געעפנט א אקאונט פאר דיר, און דורך טשעיס בענק האסטו געקויפט הונדערט שעירס פון מייקראסאפט. און איך לאז און און נישט יענער טובי' לאזט עס דארטן זיצן פאר דרייסיג יאר. יא. אקעי.
און פנחס די שונא הקטן וויל שארטן די מארקעט. יא.
יעצט טובי' אינטערעסירט נישט פון דא ביז דארט צו מייקראסאפט שעירס איז ארויף צו מייקראסאפט שעירס איז אראפ. ער זוכט איין זאך, דרייסיג יאר ארום זאל עס זיין ווערט מער. נאך א זאך זוכט ער, אז איך וויל האבן הונדערט שעירס פון מייקראסאפט. אקעי.
כ'וויל האבן, ער וויל האבן הונדערט שעירס פון מייקראסאפט און ער וויל אז אין דרייסיג יאר ארום זאלן די הונדערט שעירס זיין ווערט געלט. יא. פיין.
זייער פשוט.
קומט ר' פנחס צו טשעיס און זאגט פאר טשעיס, קוק אן מיסטער טשעיס, דו האסט דא א קאסטומער וואס הייסט טוביה. יא.
וואס ער האט הונדערט שעירס פון מייקראסאפט. מען טוט נישט גארנישט מיט עס. ס'זיצט.
ס'זיצט.
ער האפט ס'וועט ווערן ווערט מער איין טאג. איך וויל שארטן די מארקעט. טו מיר א טובה, בארג מיר די הונדערט שעירס פון טובי', איך זאג דיך צו אויב ביז א וואך האסטו עס צוריק. און פנחס גייט און נעמט די שעירס וואס ער האט יעצט געבארגט, און ער פארקויפט עס פאר די מארקעט. כ'האב דיך עס, כ'האב עס געבארגט, אבער כ'האב עס יעצט. לאמיר זאגן ער פארקויפט עס פאר הונדערט דאלער א שעיר. יא.
ווייל ער האלט אז מייקראסאפט גייט טראסקענען, ער וויל שארטן די מארקעט. אקעי.
און לאמיר זאגן ער איז גערעכט. גייט ער דריי טעג שפעטער ווען מייקראסאפט האט געטראסקעט מיט צוואַנציק פראצענט און ער קויפט צוריק מייקראסאפט שעירס פאר אַכציק דאלער און ער ברענגט צוריק צו טשעיס הונדערט שעירס.
האסטו הונדערט שעירס צוריק און צוואַנציק דאלער בלייבט ביי דיר אין טאש. אהא.
סאו אה. סאו נאכאמאל. איך גיי צו טשעיס און דארטן זיצט שעירס פון מייקראסאפט וואס טוט נישט גארנישט. און קיינער גייט עס נישט דארפן ביז דרייסיג יאר, און איך בעט פון טשעיס זאל מיר בארגן די הונדערט שעירס, איך נעם יעצט די הונדערט שעירס און איך גיי מאכן ביזנעס דערמיט, איך גיי עס פארקויפן פאר הונדערט דאלער א שעיר, דריי טעג שפעטער האבן, סא איך האב יעצט געמאכט. צען טויזנט דאלער, יא, הונדערט מאל הונדערט, איך האב געמאכט, איך האב פארקויפט הונדערט שעירס און יעדע שעיר פאר הונדערט דאלער, איך האב געמאכט צען טויזנט דאלער, גייט דורך דריי טעג און די שוויות פון די מייקראסאפט סטאקס איז געפאלן מיט צוואנציג פראצענט, סאו דאס הייסט אז יעדע סטאק איז יעצט ווערט אכציג דאלער, און איך גיי און איך קויף אין די געפאלענע מארקעט גיי איך צוריק קויפן מיט הונדערט שעירס פון מייקראסאפט, אכציג דאלער א שטיקל, פאר אכט טויזנט דאלער, און איך געב צוריק די הלוואה, איך באצאל די הלוואה פון די הונדערט סטאקס צו טשעיס, און איך בלייב מיט צוויי טויזנט דאלער אייביג. יא, און טשעיס געט צוריק די סטאקס פאר טויביה. זייער קלאר, איך האב נאר א שאלה, פארוואס זאל עס טשעיס טוהן פאר מיר? פארוואס זאל מיר טשעיס בארגן? טשעיס איז אין ביזנעס, פארוואס זאלן מיר בארגן סטאקס? די פרעגסט זייער גוט, סיי פארוואס טשעיס זאל דיר בארגן, סיי פארוואס זאל טויביע לאזן טשעיס דיך בארגן. יא. וואס טוסטו אויב, איך מיין, אונז ווייסט מיר ווער פנחס איז, אבער איך בין נישט זיכער וויפיל טשעיס ווייסט עס. יא. און די ענטפער פאר דעם איז זייער זייער סימפל. נאמבער וואן, טשעיס, כדי זאל דיר בארגן, די די מייקראסאפט שעירס, גייט טשעיס וועלן זאלסטו אריינלייגן א פיקדון ביי זיי, אזויפיל געלט וויפיל ס'קאסט צו קויפן מייקראסאפט שעירס, אז זיי דארפן עס צוריק האבן, אז אויב דו זעצט אן דו קומסט נישט צוריק געבן די הלוואה זאלן זיי עס קענען גיין קויפן, זיי גייען שולדיג זיין פאר טובי' די שעירס, סאו לאמיר זאגן אז מייקראסאפט שעירס קאסט הונדערט דאלער א שעיר, איז יעדע שעיר וואס דו ווילסט אונז גיימיר שוין רעדן אזוי מער פענסי, יעדער שעף וואס די ווילסט שארטן. יעדער שעף וואס איך וויל שארטן, נו.
יא. לאז מיך פליז נעקסט טיים זאגן דאס. יעדער שעף וואס איך וויל שארטן, נו. יעדער שעף וואס די ווילסט שארטן דארפסטו אריינלייגן די הונדערט דאלער אלץ א פיקדון, אז אין קעיס סאם האו דו נעמסט די נעקסטע פלייט קיין אוסטראליע און דו דיסאפיערסט פון די פון די גלאוב, זאל טשעיס קענען גיין און צוריקקויפן די מייקראסאפט שעיר וואס זיי זענען שולדיג פאר וועם? פאר טויביע.
פאר טויביע.

און ס'קאסט דיך ריבית. איינער בעט דריי פראצענט א יאר, איינער בעט זיבן פראצענט א יאר, וואטעווער, ס'קאסט ריבית דאס. לויט ווי לאנג דו האסט עס. לאמיר זאגן אז דו ברענגסט עס צוריק א וואך שפעטער, האט דיך געקאסט ריבית פאר די וואך. אה, פיין. סאו טשעיס מאכט געלט, איך מאך געלט, וואס האט טויביע פון דעם גאנצן געשעפט? רוב מאל האט טויביע גארנישט פון דעם גאנצן געשעפט, אבער טויביע ווייסט נישט אז ווען ער האט אויפגעמאכט זיין אקאונט ביי טשעיס, און ער האט געסיינט די מיליאן פעיפערס מיט קליינע פיצי ווערטער? יא. איינס פון די זאכן וואס ער האט דארט געסיינט איז אז ער לאט טשעיס בארגן די שעירס פאר פנחס. איך בין נישט זיכער צו ווען טובי' זאגט אויף דעם וויל איך נישט סיינען צו טשעיס וואלט אים געעפנט די אקאונט. קען זיין א יא, קען זיין אז ס'איז דא געוויסע אינסטיטושענס, געוויסע בראוקערידזשעס וואס וואלטן עס געעפנט, געוויסע נישט, איך בין נישט זיכער. אבער. ס'איז עכט, ס'איז נישט מעלה נישט מוריד פאר טובי' די גאנצע טרענזעקשן ווייל טשעיס טאר עס נישט טון נאר אויב ס'איז דא סעקיוריטי פאר דעם און. ביז טובי' איז פארזיכערט אז ער גייט נישט דא דערלייגן און ער גייט מסתמא אויך נישט פארדינען אבער דאס איז געווען אזוי ווי דו האסט געזאגט ער האט אונטערגעחתמ'עט דערויף. יא. אקעי.
כ'האב נאך איין קשיא. וואס געשעהנט ווען איך גיי שארטן די מארקעט, יא, איך הייב אן מיט די גאנצע געשעפט, אבער למעשה ס'גייט דורך דריי טעג, און מייקראסאפט סטאקס זענען דווקא ארויפגעגאנגען. אוי אוי אוי דאס איז ביטער. דאס איז ביטער. סא פארוואס איז עס ביטער קודם? איך דערלייג געלט.
פארוואס דערלייגסט דו געלט?
זיי מסביר יעצט, איך הער דיר סתם עפעס צו מסביר זיין, איך וויל זען אז איך זעה דו ביסט עס מסביר ווייס איך אז מ'האט עס גוט פארשטאנען. אה אקעי, ווייל איך איך מאך געלט פון דעם אז כ'האב געצאלט הונדערט דאלער פאר א שער, כ'גיי עס נאכדעם צוריקקויפן פאר ווייניגער. אויב אויב אבער איז די וועליו פון די שערס ארויפגעגאנגען, מיינט עס אז איך גיי צאלן מער. דאס הייסט איך גיי באצאלן, איך האב געבארגט הונדערט סטאקס, איך גיי באצאלן הונדערט סטאקס וואס קאסטן מער ווי די ארידזשינעל הונדערט וואס כ'האב געבארגט.

דארפסטו וויסן אז ס'איז דא א מעגליכקייט אז ווי קלוג דו ביסט קענסטו מאכן א טעות און די מארקעט גייט נישט טראסקענען און דעמאלטס קענסטו דערלייגן געלט. ווען מען וואלט נאר געקענט מאכן געלט מיין איך אז יעדער איינער וואס ס'הערט צו צו די שמועס וואלט געגאנגען שארטן די מארקעט. קיינער וואלט נישט געוואלט הערן די שמועס, מען וואלט נאר געלאפן גראד שארטן די מארקעט. און כהיום דער וואס האט עס געהערט די ערשטע צען מינוט און גראד אראפגעלייגט שארט שוין די מארקעט יעצט. אבער ווער ס'איז נאך דא איז זאלסטו וויסן עס האט א ריסק און מען דארף אבאכט געבן. ס'איז א אינוועסטמענט און יעדע אינוועסטמענט קומט מיט א ריסק און די ריסק פון דעם איז אז ס'וועט זיך נישט אויסארבעטן, אזוי ווי מיט יעדע אינוועסטמענט. יא, סאו מען דארף האבן א געהעריגע פלען פאר מען טוט עניטינג צו מאכן זיכער אז מען טוט עס אויף די ריכטיגע וועג און נישט חס ושלום אויב מען האט געמאכט א טעות קען מען דערלייגן די גאנצע אינוועסטמענט, אבער די נקודה איז אז מען קען מאכן געלט סיי אויב די מארקעט גייט אראפ ארויף און סיי אויב די מארקעט גייט אראפ, אלע ביידע וועגן איז דא א וועג צו מאכן געלט. א גרויסן שכח רבי חיים, און שכח פארן מיר העלפן שארטן די הסבר, איך מיין מיין נאלעדזש פון שארטן די מארקעט איז יעצט סאך מער ווערד ווי עס איז געווען פארדעם מיט פופצן מינוט צוריק, און אויב האב איך נאך שאלות איך אדער אנדערע אידן קען מען שיקן א טעקסט יא? שיק א אימעיל אדער א טעקסט, א אימעיל צו ask. ASK, עט חיים עקסטין דאט קאם, חיים עקסטין ספעלט זיך CHAIM EKSTEIN דאט קאם, א טעקסט קענסטו שיקן צו עיט פאר פייוו, פאר וואן עיט, פייוו זירא, טרי סעווען. א גרויסן שכח.
מיי פלעזשער.